Начар кино төшерү сәбәбе акча алу өчен төшерелгән генә киноларда түгел. Минемчә, ул кешенең үз эшен яратмауда. Әлбәттә, татар киноларында яхшы режиссерлар, яхшы актерлар бар. Ләкин, ниһаять, лояль булырга тырышсам, соңгы арада күпчелек татар киноларына сүгенмичә карап булмый. Сәлам, мин Илдар Усманов һәм бүген без шундый киноларның берсен карыйбыз. Киноның исеме Язмыш шуклыгы һәм кино Деонексиядән башлана. Ниндидер мужик тау башында булган килеш Ниндидер Газизне чакыра. Газиз!
Сиңа дәштем, сиңа газиз. Минемчә, тавыш операторы су буенда булган ел. Чөнки тау башында булган килеш аста утырган кеше сине ишетсен өчен, әз дигәндә, тамак җыртып кычкырырга кирәк. Миңа бу кинода тамак җыртырлык түләмиләр. Таныш түгел бәндә Газизне машинасына утырта да һәм чегәннәргә сатып җибәрә. Тәмам. Минемчә бу кино өчен мондый сценарий перфект. Ләкин кызганыч, кино дәвам итә. Таныш түгел адәм Газизгә мин синең әтиең ди. Мин синең әтиең булам. Ләкин эш анда түгел. Эш нигә машинаның тәрәзәләре секунд саен алмаш-тилмәш то ачылалар, то ябылалар? Сабынчы участок больницасында хирург Кәрим Камил. Паспорт алдыңмы әле?
Бер атнадан 14 тулы. Өч көннән паспорт алуың белән менә миннән бүләк.
Минем компьютерым бар бит. Шуннан нинди малай үз акылында булган килеш халявный компьютердан баш тарта? Һәм, гомумән, нигә син бу коробкада компьютер дип уйлыйсың? Минемчә, бу баланы алдап үстерәләр. Менә, улым, сиңа егерме өченче февральгә компьютер. Утыракта күп утырма. Исемсез бәндә прокурор яки полиция вәкиле янына килә. Мин бик аңлап бетермәдем моның кем икәнен. Ну, кайсы орган сузылып беткән Акгамаш һәм күкрәгендә микрофон йөртүенә карап инде, микрофон нәм... Төп мәсьәләдә берничек тә ярдәм итеп булмый. Нотариуска барасың да, теләсә кем исеменә яздырасың. Рәхмәт, аңладык, күрәм. Акгамаш янына исемсез бәндәнең ник килүен әлегә әйтмим, соңрак Үзегез аңларсыз. Аптырагач исемсез бәндә Газизнең өе янына килә. Газиз әнисенә допрос оештыра һәм әнисе аңа бөтен булган тарихны сөйләп бирә.
Сәбәбе?
Таныш түгел бәндә, ул, җырчы Илгизәр. Һәм менә шул минуттан соң кино. Концертка әйләнә. Җыр сәхнәдән ишетелә, фонда яңгырый, җитмәсә актерлары үзләре җырлый Гөлсәрия киләчәктә Газизнең әнисе тулай торакта яши, медикка укый һәм Илгизәргә башы китеп гашыйк. Киноның монау җирендә әлегә уникенче минут. Мин бөтен эчтәлекне аңладым. Бетте интрига, карауның мәгънәсе калмады. Ярар, кыскача эчтәлек сөйләп китә. Гөлсәрия Илгизәргә гашык. Бер туктаусыз концертларына йөри. Үз чиратында бу бәндә Гөлсәрияне ярата, ә бу кыз бу бәндәгә күз салган. Кызганыч, ләкин кинода бер-берсенә исем белән эндәшмиләр. Һәм шунлыктан әлегә мин боларның кем икәнен белмим. Бу кинода иң ошамаган нәрсәнең берсе ул чынбарлыкны һәм үткән вакытны бик нык бутау. Үткәннән хәзергә бик еш күчәләр һәм шул ук вакытта актерлар һәм аларның киемнәре бик нык үзгәрми. Илгизәр больницага бу бәндә янына Мине Казанда һәм... калдырганнар инде. Юнә, сез һаман үзегез турында гына сөйлисез. Һәм нигә аларның тавышлары шундый? Алар мине куркыталар. Гафу итегез, ләкин сезнең тавыш операторының ниндидер проблемалары бар бугай. Тавыш азрак азгар, давайте. Сөйләшүдән аңлашылганы, Илгизәр Гөлсөярне бала белән ташлап китә, ә Бүбәндәй Газизне үз баласы итеп үстерә. Фамилиясе ничек була аның? Фамилиясе! Паспортта! Бу мәсьәләдә катнашасым килмәде. Дуслар, нихәтлек имбецил булырга кирәк, баланы туу белән ташлап китәрлек булгач, һәм паспорт алырга өч көн кала барлыкка килеп, минем фамилияне алачак дип права качать итер өчен! Илгизәр үз вакытында бай хатын белән очрашкан була һәм инде ул хатыннан күп итеп акча кыскач, Гөлсәриягә күз сала. Гөлсәрия,
анда теге җырчы килгән, киенеп чыксын, алып китәм ди. Валлахи! Ничек килгән? Кая алып китә, кая? Яңа машина алдым ди, төнге Казанны күрсәтәм ди. Шәһәр күргәнем юк мәллә минем? Юып кисән, бер калада бар инде, кирәге бар ик, хәзер үк югарыга ятам. Беткән менә монда җырчылар, а? Тьфу, Казан күргән юк, что ли, мин, ә? Гөлсәрия бер тапкыр Илгизәр белән төнге Казанда су кереп кайталар һәм инде икенче кадрда Гөлсәрия роддомнан бала күтәреп чыга. Өченче кадрда Илгизәр инде исереп кайта да, гаиләсен ташлап китә. Нишлисең соң син, Илгизәр?
Илгизәр ди. Гөлсәрия инде авылга күчеп кайта Фельдшер булып эшли. Һәм бер көне баласын мәктәптән алганда. Газиз дим, син кая? Әй, бу нинди бала тагын? Күрәсең, баланың яшь чагын күрсәтергә теләгәннәр. Ләкин, минемчә, менә бу ике малайның яшь арасы әллә ни аерылмый. Соң, нигә ул вакытта караучының башын тагын да ныграк катырырга кирәк? Дәвам итик. Гөлсәрия бер көне баласын мәктәптән алганда, Камил килеп чыга. Әйе, киноның уртасында без бу бәндәнең исемен белдек. Камил инде ерактан кайтып, Гөлсәрия һәм Газиз белән гаилә корырга уйлыйлар. Бергәләп чәй эчеп утырган вакытта Кем кабат улына ал, кулына алыр икән? Мин аны көтмим дә. Ә менә улы
Олан, Юк, син дәме секунд саен малай алыштырасың. Бәлки сез бу балаларга акча түләмисездер һәм алар сездән качадыр. Беләсезме нинди сценарий шәп булыр иде? Азактан бу хатын психушкада булган була һәм бөтен баланы үз малае дип уйлый. Менә бу киноны карар идем. Озактан Илгизәр балада аның фамилиясе булмавын психланып операторны бәрә. Илгизәрне больницага алып киләләр, башына операция ясыйлар, ләкин ул башка җырлый алмый чыга. Тавышыгызның элеккечә булачагына гарантия бирә алмасак та, сөйләшәчәксез. Гөлсәрия аңгыра хатын Илгизәрне үзебезгә калдырыйк ди. Алыйк без аны үзебезгә.
Камил мәмгә ярар ди. Газиз ике әтәй булуына сөенеп туя алмый. Ә минекеләр икәү.
Күпчелек кинодан, дуслар, мин кызык табарга тырышам, чөнки алар үзләре кызык. Ә бу кино, диваналык! Моннан көләсе килми, моннан акырып утырып җылыйсы килә. Кадр саен ляп, хата, кадрга кергән микрофоннар, камералар, бик сәер яздырылган тавыш, бик җүнсез уйнаган актерлар, өч яшьлек кыз язган сценарий. Һәм иң начары, шушы нәрсәне телевизордан кино дип күрсәтәләр. Язмыш шуклыгы исәр кино рейтингы буенча беренче урын Ала. Котлыйбыз! Һәм гадәттәгечә азактан мораль, эшли белмисең икән, йәбешмә!